Pennod 7, Galwch ar yr Alarch! Tra oedd y plant yn ymarfer ar y robinod cochion, meddai Billy Bach wrth Don Mini, Does dim ffordd yn y byd o gael gwared ar y grwnsiwr crasboeth sy'n chwydu mwg ffiaidd lawr fan'na, oes e? Yr unig bryd y mae grwnsiwr yn marw, meddai Don Minni, yw os bydd e'n cwympo i ddŵr dwfn. Mae'r dŵr yn diffodd y tân ynddo fe, ac yna mae'n marw. Os wyt ti'n stopio dy galon, rwyt ti'n marw ar unwaith. Os wyt ti'n diffodd y tân, mae'r grwnsiwr yn marw ymhen pum eiliad. Dyna'r unig ffordd o ladd grwnsiwr. Nawr, arhoswch funud, medde Billy, os digwydd bod pwll o ddŵr neu rywbeth fan hyn yn rywle? Mae llyn mawr ochr draw'r goedwig, medde Don Mynni, ond pwy sy'n mynd i ddenu'r grwnsiwr i mewn i'r pwll? Nid ni, ac yn sicr nid ti. Byddai e ar dy ben di cyn i ti fynd ddeg llath oddi wrtho fe. Ond dwedoch chi fod y grwnsiwr ddim yn gallu gweld o'i flaen oherwydd yr holl gymylau o fwg mae e'n ei chwythu, meddai Billy Bach. Digon gwir, meddai Don Mini, ond sut mae hynny'n mynd i'n helpu ni? Dwi ddim yn credu bod y grwnsiwr yn mynd i gwympo i mewn i'r llyn. Dyw e byth yn mentro allan o'r goedwig. Dw i'n credu mod i'n gwybod sut i wneud iddo gwympo i'r dŵr, medde Billy. Be sydd eisiau arna i, aeth Billy yn ei flaen, yw aderyn sy'n ddigon mawr i'm cario i. Meddyliodd Don Minnie am hyn am dipyn, yna meddai, Rwyt ti'n fachgen bach iawn, ac oherwydd hynny dwi'n meddwl y bydde alarch yn gallu dy gario di'n eitha hawdd. Galwch ar yr alarch! medde Billy. Yn sydyn, roedd awdurdod newydd yn ei lais. Ond, ond, gobeithio nad wyt ti'n mynd i wneud unrhyw beth peryglus! llefodd Don Minnie. Gwrandewch yn astud, medde Billy, oherwydd rhaid i chi ddweud yn union wrth yr alarch beth sy'n rhaid iddo ei wneud. Gyda fi ar ei gefn, rhaid iddo hedfan i lawr at y grwnsiwr. Bydd y grwnsiwr yn fy arogli i ac yn gwybod mod i'n agos iawn, ond fydd e ddim yn fy ngweld i drwy'r holl stêm a'r mwg. Bydd e'n mynd yn ddwl wrth geisio fy nal i, a bydd yr alarch yn ei bryfocio drwy hedfan yn ôl ac ymlaen yn union o'i flaen e. Ydy hynny'n bosibl? Yn eitha posibl, medde Don Mini, ond gallet ti gwympo'n hawdd. Dwyt ti ddim wedi cael unrhyw ymarfer hedfan o gwbl. Fe ddalia i fy ngafel rywsut. meddai Billy Bach. Yna, bydd yr alarch gan aros yn isel iawn yn hedfan drwy'r goedwig gyda'r grwnsiwr llwglyd yn rhuthro ar ei ôl. Bydd yr alarch yn aros yn union o flaen y grwnsiwr drwy'r amser, gan ei yrru'n wallgof â fy arogl i. Yn y diwedd, bydd yr alarch yn hedfan yn syth dros y llyn mawr dwfn a bydd y grwnsiwr, sydd erbyn hyn yn mynd fel y gwynt, yn ei ddilyn yn dynn wrth ei sodlau. A dyna ni! Mae e yn y llyn! Machgen i! llefodd Don Minni, rwyt ti'n athrylith! Wyt ti'n fodlon gwneud hyn? Galwch ar yr alarch! gorchmynnodd Billy eto. Trodd Don Minnie at un o'r robinod cochion a oedd newydd ddod yn ôl o ymarfer hedfan gyda phlentyn minpin ar ei gefn. Clywodd Billy ef yn siarad â'r robin mewn rhyw drydar rhyfedd. Doedd e ddim yn gallu deall gair. Nodiodd y robin a hedfan i ffwrdd. Ddwy funud wedyn, dyma alerch gwirioneddol odidog, mor wyn â'r eira, yn disgyn ac yn glanio ar gangen gerllaw. Cerddodd Don Minnie ato, ac unwaith eto, digwyddodd sgwrs drydar ryfedd, un lawer hirach y tro hwn, gyda Don Minnie yn trydar bron drwy'r amser, a'r alerch yn nodio ac yn nodio. Yna, trodd Don Minnie at Billy Bach a dweud, Mae'r alarch yn meddwl ei fod yn syniad gwych! Mae e'n dweud y gall e ei neud e! Ond mae e ychydig bach yn bryderus oherwydd nad wyt ti erioed wedi hedfan o'r blaen. Mae e'n dweud bod rhaid i ti gydio'n dynn iawn wrth ei blu. Peidiwch â phoeni am hynny, medde Billy. Fe ddaliai i fy ngafel rywsut. Dw i ddim eisiau'r grwnsiwr fy rhostio'n fyw a'm bwytai. Dringodd Billy ar gefn alarch. Erbyn hyn, roedd llawer o'r minpinnau oedd wedi hedfan i ffwrdd dro nôl yn dychwelyd. Roedd ei sachau pitw bach yn bochio. Safon nhw o gwmpas ar y canghennau, gan syllu mewn rhyfeddod wrth weld y bachgen yma'n paratoi'i hedfan ar alarch. Hwyl fawr, Billy bach! galwon nhw. Pob lwc! Pob lwc! ac ar hynny agorodd yr alarch mawr ei adenydd, a hofran yn dawel i lawr drwy holl ganghennau'r goeden fawr.